Аның Мырлыйк. исеме э, Мырлыйк әле. Э, Без Мырлыйк. хәзер мырлап күрсәтәбез. Э, э, Илназның бер җырын э, төрле-төрле көйләргә салып, мырлап тыр, мырларга тырышырбыз дөресрәге. Э, Нәрсә килеп чыккан инде үзегез хәзер ишетерсез. Э, Мин Ильяс Ле- Лейсәне дә мырлатабыз һәм Әйе, инде мин ахырдан дә мырламас инде идем. иң төп Мияу. бүгенге мырлаучыбыз э, Илназ Гарипов үзе Мияу- мияу- Мияу мырлаячак. дигәч кечкенә генә бер теге хәл искә төшеп китте. Менә шушы аралардагы без инде концертлар белән йөрибез авыллар буенча. Менә, Һәм инде э, Без яңа музыкант алдык Хитабойдан инде, Хитабой төркеменнән. Әйе, беләбез, беләбез аны, әлбәттә. Скрипачка. Мәгән исеме? Э, Найля исемле. Ул э, теге татарча бик начар аңлап бетерә. Ә хәзер инде бер җырны җырлап бетергәч, минем алдагы җыр Ялгыз хатын дигән җырны җырлар алдыннан мин инде сөйли дирим менә кызганча каршы ялгызларыбыз күп дип. Шулай арт сөйләп тә бетердем. Халык инде бит инде йотлыгып тыңлый бит инде. И арттан Найля белмәде ул аның шундый теге җитди җыр булачагын. Шундый бер тынлыкта артта шундый тавыш. Мяу дигән. Бөтен кеше көлә, мин чыдый алмыйм. Инде галәмәтләр булып бетте. Менә шул искә төшеп китте әле. Җырны э, алыштырырга туры килдеме? Юк, алмаштырмадык без әле. Бу иң уңышсыз э, шаяруларның э, иң беренче урында торган. Юк, ул күңелле булды ул. Бөтен халыкның кәефен күтәрә торган берәр очрак кына булды шундый. Айда китик.
Беренче ярадан бетте китте җыры. Сүзләре бездә кулда. Без әзер, әйдә, Булат, башлыйсыңмы? Төрле көйләребезгә популяр җырдан. Әйдә, әйдә, менә ай ай булбылымга җырлап карыйбыз. Бу бик авыр бирем. Чыгыш ясый ай булбылым көенә Татарстанның Йо Карачаево Черкесия республикасының бәйрәмнәр оештыручысы Булат Бәйрәмов.
Сез миңа не вступление күрсәтә ясмы соң кай икәнен? А? Иптәш дирижер. Тавышын арттыра әле барса, әйе. Без миграм булабыз. Әйдә ләйсән миграм. Ни өчен диеп сорама, очраттым да яраттым. Сиңа гашыйк булганымны сизмичә дә калганмын. Ни өчен дип

Аңладым мин минем соңгы тукталышым Йөрәк сине үз итте Ни өчен диеп сырам Яратам бетте китте Ура!
Булды кебек ойма.
Рәхмәт, рәхмәт миңа. Мин белә идем сез мине яратасыз, минем иҗатымны сез бар дип минем өчен генә килдегез бүген. Димә, димә. Карачаево Черкесия һәм Кабардино-Балкариядә бәйрәмнәр шушы җыр белән башлана. Бик күңелле булды бу, миңа ошый. Икенче җыр. Җырлыйлар Ильяс Арча районы Бәрәскә авылының клуб мөдиренең энесе Ильяс Газизов. Киттек. Килә ява бер булат. Композициясенә.
Так, бирегез миңа музыка. Шунык. Ярдәм итеп.
Күкрә атып алырга кирәк монда.
Гадәттә, шушы җыр башланган вакытта дебрушатор китерәдер әле. Баянда Түбән Мәтәскә авылы механизаторы Илназ Гарипов.

Ның кызы. Бертуган кызы. Бертуган кызы. Э, Ләйсән Дәешева башкаруында. Э, Туй... Әйдәгез. э, э, Туй күлмәге. э, Яратам бетте китте текстына. Ой, Без сиңа булышырбыз.
әйдә.
Син үзеңне э, Хисит.
кәләш дип.
Хисит. Загс. Һәм син беренче җырыңны җырлыйсың ЗАГСта. Әйе.
Менә ул бара синең уң ягыңнан Илназ Гарипов. Син аның култыклагансың. Һәм сезнең э, теге әче дип кычкыруга кала каядыр бер минут. Шундый.
Сорама.
Очраттым да яраттым. Сиңа гашыйк булганымны

Соң җиде класс, музыка мәктәбе, фортепиано, Шопен, Шо Шуберт. Домбра классы. Чәй!
Кофе. Әйбәт, э, Илназ, э, Илназны үзен чыгартамызмы? Әйдә. Хәзер сиңа Ай. инде. Сиңа иң җиңеле. Чират.
Җитте. Ә, Татарстанның э, халык артисты Хәния Фәрхи э, нең Кышкы чия җырына Син үз текстың белән башкарырга тиешсең бу җырны. Әйдә, китә. Мин бу җырны беләмбез. Әйдә. Менә монысы инде беләсеңме? Э, Импровизация. Безнең баш авыртуы түгел. Рөхсәт итегез сезне туташ биюгә чакырырга. Бу э, вальс. Ты балетмейстер дорога из города бию коллективының Җитәкчесе Айрат Багин. Һәм аның тормыш шәкеле Илья Багин.
Рәхмәт, Булат. Телефонда инде.
Ни өчен диеп сорамам. Елатасың.
Очраттым да яраттым. Сиңа гашыйк булганымны.

Во-первых, бу мин- беренчедән бу минем талант түгел. Ә икенчедән, ник сез үзегезгә нормальный ритм сайладыгыз да миңа вальс куйдыгыз? Профессиональ. Раз, два, три, Профессиональ. Комфортный зонадан чыктың син. Әйе. Вальслар җырлаганың юктыр әле. Юк, Профессиональ Менә. сцена. Ну,